until investigation finish and final report come out, people suppose stop to dey spread serious allegations like that. That na small for today tori. Na Pidgin Tori Global be this, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija Pidgin. If e dey happen for world, we go dey run am here the way you sabi am. Oya make we enter the gist proper. Donald Trump don confirm say US go send various pieces of very sophisticated military equipment go Ukraine. E talk say the package go get Patriot missile defense system wey Ukraine desperately need. For the speech on Sunday night, Trump still blast Russian President Putin, say the man dey talk nice but dey bomb everybody for night. Ukraine President Zelensky bin talk last week say us don resume military supplies as russian air attacks dey increase trump tok say ukraine go reimburse one hundred percent for di supplies say na so e suppose to be since whereas us envoy to ukraine kate kellogg don land kyiv hug zelensky chief of staff as e come down from train

still tok say e dey hopeful about di negotiations e tok say e go meet qatari mediators for sideline of fifa club world cup final for us di 60day ceasefire proposal wey us back still dey jam wahala as israel and hamas dey blame each oda for delay india commercial pilots association icpa don defend di crew of air india flight 171 wey crash for june kill 260 pipo dem tok say di crew follow dia training well under hard condition and pipo no suppose to dey accuse di pilots without correct evidence preliminary reports no blame di pilots e tok say seconds afta takeoff di boeing seven eight seven dreamliner fuel control switches move to cut off wey off di engines di voice recording hear one pilot ask di oda why e do am but di oda deny aviation experts tok say di switches get safety design wey make am hard to move by mistake but since di report come out

for boeing planes dey safe even as dem dey check wetin cause di air india crash wey kill 260 pipo for june di india aircraft accident investigation branch aaib say air india no do di extra check wey faa recommend for 2018 to make sure say di locking feature dey work well so e no go shift by mistake but faa tok say even wit dat advisory dem no see am as unsafe condition wey go need official directive di crash na one of di worst aviation disasters for nearly ten years di plane wey dey go london gatwick crash into medical college near di airport just one minute afta takeoff only one british national survive faa say dem go continue to share info wit oda aviation authorities whereas investigators dey plan to release more detailed report for 12 months. Bank of England Governor Andrew Bailey don talk say dem ready drop interest rate more if dem see say job market dey slow. For interview with newsmen, e talk say the part na down for the rate wey dey 4.25 percent now, dem go check am again for meeting on seven august di rate dey affect mortgage credit card and savings for plenti pipo bailey say dem dey careful becos even though inflation still dey high uk economy no dey perform reach e po ten tial e say some factories dey idle and pipo no get work all dis one go help cool down inflation bailey observe say business pipo don dey cut working hours and dey give smaller salary increase especially afta uk chancellor rachel reeves raise employer national insurance from 3.8 percent to 15 percent for april to collect extra£25billion every year official numbers show say job vacancies drop to 736000 between march and april lowest since 2021 More pipo dey available to work now pass during Covid. South Central Ambulance Service, SCAS, don introduce new system wey go help call trained volunteers quickly for medical emergency. Dem dey use di Good Smartphone activated Medics app wey dem call good sam wey go send message to volunteers wey dey within five hundred metres of di incident wit gps di plan na to make responders fit start cpr before ambulance go reach david hamer wey be operations manager for scars tok say dis move fit really increase di chance for cardiac arrest patients to survive scars tok say every minute wey dem no do anytin di chance of survival fit drop by ten percent Di first phase of di Good Sam app don start for Hampshire, Berkshire, Oxfordshire and Isle of Wight area. For now, na only certified healthcare professionals and trained pipo fit register, but dem wan open am to trained public volunteers by autumn. Di registration go check say di pesin get di correct training. Di project get support from South Central Ambulance Charity, wey dey help SCAS improve emergency care. Dem arrest one woman last summer for Gatwick Airport after she carry small baby girl come from Nigeria. The woman, wey dem call Susan, dey live for West Yorkshire with her husband and children. Before she travel go Nigeria, she tell her GP say she dey pregnant but e no be true. When she come back after one month later with the baby, Police arrest am for suspicion of trafficking. Experts dey worry say dis na part of di new trend wey babies dey enta UK from places like baby factories for Nigeria. Susan don dey live for England since June twenty twenty three wit her family. She be care worker wey get leave to remain. she tok say she dey pregnant but doctors wey do scan and blood tests see say na lie instead dem see tumour wey fit be cancer but she refuse treatment she tok say her pregnancy dey always hide for scan and even claim say she dey pregnant for thirty months before june twenty twenty four she travel go nigeria tok say she wan born dia den contact hospital for uk say she don born doctors come worry call children services wen she land uk wit di baby wey dem dey call eleanor sussex police stop and arrest her she later get bail but police tok say investigation no dey active now dna test wey dem do for susan her husband and di baby show say no genetic link dey susan demand second test and e come out wit same result she come change her story tok say She use egg donor and sperm for IVF before she move come UK, na why DNA no match. She provide letters from Nigerian hospital say she born there, plus documents about IVF treatment. She also show photos and videos wey she say na from labour room but no face dey clear for inside. Hong Kong wey dey fight serious house wahala don convert one big Covid quarantine camp for southern Kowloon to youth hostel. Di place for Kah Tak, dem dey call am Runway one three three afta di old airport wey dey there before, E open for trial on Sunday with 250 rooms wey people fit rent for about $25 per night. This hostel na part of the Hong Kong Youth Hostel Scheme wey wan help young people get cheap room make dem fit save money to rent or buy house. Houses for Hong Kong cost well well and e small Pipo dey even pack demsefs for tiny subdivided flats wey dem dey call coffin homes, public flat waitlist fit reach five years. Di scheme first start for twenty twenty wit facilities for northwestern New Territories for pipo under thirty. Dis new Kai-Tak hostel go accept pipo wey don reach forty years. E also wan be cultural centre wit some free rooms for creative pipo wey go teach workshops and events for di community. Entrepreneur Wing Kwan wey dey run di project tok say dem wan make Runway one three three one turn world biggest youth incubator. Di Home and Youth Affairs Bureau tok say dem wan make di place encourage friendship between Hong Kong youths and pipo from mainland China and abroad. Di whole site big reach eleven point five hectares wit 3000 old quarantine rooms wey get private toilets and e go dey fully ready later dis year. Dem build many of dis kain quarantine centres during Covid and now as dem empty, pipo dey tok say make dem turn dem to houses to help solve di city house wahala. And di last one for today, at least thirty pipo don kpai as serious First fight burst out for southern Syria between Bodian Sunni tribes and Druze fighters for Swida city. The Syrian interior minister confirmed say na 30 people kpai, but the Syrian Observatory for Human Rights talk say e reach 37. Dem talk say scores of people wound for the clash. Government don send forces make dem try stop the fight, Di govnor of Soyida, Mustapha Al Bakour, beg pipo make dem calm down and follow national call for reform. Spiritual leaders too dey call for peace. Di fight dey happun as di new Islamic-led government dey try gain control afta President Bashar al-Assad regime collapse for December. Sunni Islamist rebel wey Hayatera al-Sham lead overthrow Assad wey don rule Syria for fifty four years.